Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo tsetlaneng ye ya bobedi ya ha re eh, lebeletse dikgang tsa lehatshe re tabe re bua ka lengwe lehatshe le le bitswang freehold land pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno ke kopa go tsenya kitsiso Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago.
Ke ne ke rata go le itsese gore ga le dirisa maranyane a di-laptop kana dikhomputara Go na le dinako tse di tsentsweng mo kgatisong go supa ga ke buang ka ditsetsana dingwe. Yaanong le tla bona go na le tselana e e nang le meradi mo teng le ka ya ko ditselaneng tsa teng gore e le ise ko ke buang ka ditsetana tse di rileng mo teng. Ga e le gore ga le kgone go dirisa tsone ditselana tse di kgaogantsweng tseo le kgona gore le bo le tobetsa ga go teng show more um kana ga e le gore le mo mogaleng wa letheka e be le tobetsa ga go nang le mokwalo o o supileng ko tlase gong gore go le ise ko descriptioneng ga le tsena mo descriptioneng le ya ko tlase le tla bona go kwadilwe dinako di le botala ha le tobetsa mo nakong eo ha botaleng jong go tabe go ya ko le batlang go a teng mo kgatisong
ha re tswelela ka kgatiso ya tsatsi jeno um lehatshe le la freehold land ke lehatshe le e leng gore le gaphegile lehatshe le le tswa bokgakaleng le tswa nako tsele tse e neng e le gore botswana o nka ga tlase ga tshireletso ya mmamosadinyana lehatshe le le ne la hiwa ke mmamosadinyana a leha batho ka pharologanyo mo lehatsheng le sekai sa bangwe batho ba e leng gore ba hilwe lehatshe le ke mmamosadinyana Ke goromente wa nako ele o neng a bitswa Bechuanaland Protectorate ga mmogo le kompone ya Tati le le ba bangwe jalo jalo yaanong Gompieno, lehatshe le go na le ha le leng teng hale le hale mme bontsi jwa lehatshe ga se freehold land. Le gaphegile lehatshe le la freehold land ka gore mo teng ga lone go buiwa gore motho o e leng ene o filweng lehatshe le kana o e leng gore lehatshe ke la gagwe nako eo O kgona gore e nne la gagwe dingwaga tse makgolo a roba bongwe masome a roba bongwe le boroba bongwe 999 years mme ebile e bua gore ga nako ye e hela Go simolola gape ko ntheng, nako ya teng ya simolola gape mme e simolola hela jalo ga go tlhokege gore motho o a dire sepegelo. Mo go rang gore motho o e leng gore o tshwere lehatshe le o kgona go le tshwara mo lesikeng la gagwe go ya go ileng. Mme le gale, go na le nako tse e leng gore lehatshe le kgona go tsewa ke goromente ka tsela nngwe e e bitswang expropriation ga motho a hile lehatshe le jalo ga go tlhoke go gore lehatshe le bo le agilwe gore le kgone gore le hetisetswe ko go yo mongwe mme ebile lehatshe le le kgone go rekisiwa le ntse hela jalo Motho o e leng gore o tshotse lehatshe le o kgona gore a le hitisetse o mongwe ka mokwalo wa deed of transfer mme ba tebe ba tsene mo tumalanong mo tumalanong ya teng ga go tlhokege gore go bo go na le dikago gothelele mo lehatsheng le Ga godimo ga mong, lehatshe le le kgona go nna mehuta. Mongwe wa mohuta le e kgona go nna tiriso ya gore e nne bonno kana e kgona go nna tiriso ya gore e nne lehatshe la temo. mme a lehatshe le ke la bonno kana ke la temo dingwaga tse di mo teng e nna e le tsone tsa makgolo a roba bongwe masome a roba bongwe le boroba bongwe se se pharologano gantsi o ithela e le gore lehatshe le le dirisitsweng temo ga le ka ke la nna ko tlase ga selekanyo se se rileng ga o batla go le kgaoganya Ga godimo ga moo, lehatshe le e leng gore ke le le dirisetswang bonno le kgona gore le rekisetswe mongwe le mongwe kwa nteng ga sepegela se se tseneletseng se diriwa mongwe le mongwe ke raya motho o e leng gore ke motswana kana motho o e seng motswana citizen

ga molao wong o bua gore lehatshe le la agricultural freehold land ga le tshwanetse go rekisiwa kana le hiwa mahala mme motho o rekang kana yo o hiwang mahala e se motswana non-citizen go tshwanetse gore go ntshiwe kgatiso mo dipampiring tsa dikgang Gore mo teng ga kgatiso go buiwe le Batswana ba ba nang le kgathego ya go ka tsaya lehatshe leo kana go le reka. Motswana o tshwanetse gore a ba a supa kgathego ya go reka lehatshe leo kana go le tsaya ha e le gore le hiwa mahala. Ga go ntse jalo go sena Motswana o nang le kgathego Go tshwanetse gore jaanong go bo go ya go kopiwa gore um ministara o okameng lephata leo e nne ene a dumalanang ga godimo ga moo ministerial consent mme ga tseo di dirilwe yaanong go tlabe go kgona gore go bo go tswelelwa ka kgannye

Ha motho o lehatshe e leng la gagwe a tlhokagala mme baja boswa ba gagwe kana moja boswa wa gagwe e se motswana ga go tlhokagale gore o bo o tsenngwa um mokwalo mo dipampiring tsa dikgang ebile ga go tlhokege gore go batiwe yone minister's consent ka gore kgang e ya bo e le ya boswa ha motho a rata go hiwa lehatshe le um mahala kana a le rekisediwa go tshwanetse gore go bo go isiwa mokwalo ko go ba botswana unified revenue services bors gore ba lebelele gore ke lekgetho lehe le le tshwanetseng go duelwa ga e le gore le teng a ke lekgetho la transfer duty kana ke lekgetho le le tabeng le dirisiwa mo molaong o go teng capital transfer tax ga e le gore lebata ke dira Mm, kgatiso e e tlabeng e bua ka makgetho a gore ke mang o sa duedisiweng le gore ke tsela e he o sa tlhokeng go duela ke kopa le mpolelele mo ko tlase ga go teng comments kana mo maranyaneng a me a facebook ko botswana thinking law kana mo maranyaneng a twitter at bw thinking law mme mo um maranyaneng a facebook gone tsebe ya botswana thinking law ke tsentse mokwalo o ke buang gore ke mang o tshwanetseng go duela transfer duty e tabe e balwa jang hela jalo jalo mme ga e le gore le batla ke dira kgatiso e e tshwanang le ye mo kgannyeng eo le mpolelele ga re tswelela jalo se sengwe se e leng gore se a lebelelwa ga go ta mo lehatsheng le la freehold ke gore motho o kgona gore a bo a le kgaoganya mo go teng subdivision mme ga a le kgaoganya yalo go tlabe go lebelelwa gore tiriso ya lehatshe le ke eng ga lehatshe le dirisetswa bonno go na le um selekanyo se se ka sekeng sa iwa ko tlase ga sone le ga e le lehatshe la go lema le gone go na le selekanyo ko o helelang teng ka gore ga o ke kwa le dira lennye thata motho a ba a helela a palelwa ke go lema Motho ebile o kgona gore a bo a dira gore lehatshe le le diriwe mo go teng survey diagram gore a kgone go registera mo go teng lease lease ye ga e registariwa yalo kana e kwadisiwa e kwadisiwa ko go teng deeds registry ga e kwadisiwa ga o diriwe gore lehatshe le bo le kgaogantswe mo go tabeng go diriwa ke yone survey mme go surveyiwa bontlha bongwe jwa lefatshe le e leng gore lesie e tabe e gatisiwa mo go lone mme ebile lesie gape e kgona go gatisiwa mo lefatsheng lotlhe lone le motho a tabeng a a le tshwere gore lise o kgone go registariwa gone ko deeds registry go batla gore e bo e se ko tlase ga dingwaga tse di lesome ha lise e go te dingwaga tse di lesome mo teng ga yone go kgona gore go bo go te lise e ke ya dingwaga tse di lesome

Mme ebile batho ba tebe ba baya monwana a pele ga ene motho o go teng notary public yo mme ebile go tlabe go dirilwe mekwalo e mengwe gape e tabeng e tsamaya le yone le se yone ga go sena go diriwa yalo e tabe e gatisiwa gone ko deeds registry mme ebile e kgona go dirisiwa gore motho a hiwe madi E dirisiwa gore ha motho a hilwe sekoloto e bo e kgona go rekisiwa. Mo teng go kgona go buiwa gore ha lesie e ta bokhutong kana nako e ta bokhutong dikago tsotlhe kana dithabololo tsotlhe tse di dirilweng di boela ko motho o e leng gore lehatshe ke la gagwe. ga godimo ga mong e kgona go bua gore ee re kgona go buisana e be re oketsa nako e e mo teng ga yone lisi yoneng ga motho a hilwe lisi ye o kgona gore a e hitisetse ko go yo mongwe a e rekisa mme go rekisa yalo ga o rekise lehatshe o rekisa ditshwanelo tsa gago mo lising mo go teng your rights title and interest ga ke e ga sekai ga e le gore motho o lehatshe e leng la gagwe ke bonolo bonolo a bo a ga maipelo lease maipelo o kgona gore a bo a rekisa ditshwanelo tsa gagwe a di rekisetsa botho Mme ga a di rekisetsa motho yalo, ga go reye le gore sebaka se se hilweng mo lising se simolola kwa ntheng, nako e ntse ya tswelela. Mme botho o e leng gore o takola ko bohelelong o tlamega gore a sale morago ditsetlana tse di mo teng ga lisie. Mo go rayang gore botho ha e le ene a dirang dithabololo, lise e bua gore ko bohelelong um ga nako e ilweng dithabololo tsotlhe di boela ko go bonolo go reela gore dithabololo tsotlhe di boela ko go bonolo go sa kgathalesege gore a di dirilwe ke um maipelo kana botho ga jaanong um bonolo a batla go rekisa setsha sa gagwe Molao o o reng thekiso e ta morago ga lease o tsena gonega. Ga bonolo a romela um setsha se kana a se rekisa a se rekisetsa mavis go rela gore ga mavis a tsaya setsha se ga ana teta ka ga molaong gore a ba a koba yo o tshwereng lease Ga e le botho ka mantswe a mangwe ba ka buisana mme botho ga a gana go tswa lisi ya tswelela bogolo jang ga lisi e e beilweng ko ntheng e sa bue gore e kgona go go hedisiwa ke go neela o mongwe nako ya kgwedi jalo jalo mo go rang gore mme lisi o taba a tshwanelwa ke go ema gore lisi e hela ga lisi e hela Ditlhabololo tsotlhe tse di dirilweng ke botho di tabe di boela ko go Mavis ka gore ke ene jaanong mongwe wa setsha. Ka godimo ga mong, lisi e le yone e kgona gore e bo e nna boswa mme motho ga e tsaye e le boswa Le ene o tshwanetse gore a sale morago ditaelo tsotlhe tse di mo lising e e beilweng. Lisi ye, ga e setse e isiwa ko mothong yo mongwe, a re re ke bonolo o e hile maipelo ke notarial deed of lease, maipelo ga e hitisetsa ko go botho,

ebile e isiwa gone ko go ba urs gore ba dire tsone dithothomiso jalo tsa lekgetho ga le batla gore ke tsenele mo teng ga mehuta ya um dilisi kana di-deed of transfer Ke ka noke ditsetlana ka bongwe ka bongwe gore le tlhaloganye. Ke kopa gore le mpolelele. Ke kopa gore le ntshale morago mo maranyaneng a me. Ke kopa le rate, le amogane melaetsa e ke buang ka yone, e be le subscribe. Le letse toloko gore nako tsotlhe ga ke ntshisa kgatiso e ntšha, e be le kgona go bolelelwa.